Вау, аяклар! Йөзләре дә ягымлы. Алтын балыклары үтә дә мөлаем күренә бүген. Соңгы арада Лениза төрле милләт халыкларының үткәне белән кызыксына башлаган. Гөлия белән Илсияне дә эшкә җиккән. Күзне иркәли, әллә каян үзенә җәлеп итә. Ачык, бик якты матур төс. Кызлар, Ник өппәндә инде менә мин шушы төскә? Ә, сандыкны әйтәсеңме? Сары төс. Аны хәзер бөтен шәһәр белә инде синең сары төсе яратканны. Сары розалар, сары розалар һәм тагын сары розалар.
Күп санарга була, Линиза. Алмалар, яулыклар, җиләк-җимеш, таксилар. Ә беләсезме, таксилар ни өчен сары төстә? Белмисез шул. Нью-Йоркта сары төстәге таксилар болай гына барлыкка килмәгән икән. Бер эре транспорт хуҗасы тикшеренүләр үткәргән һәм нәтиҗәләр сары төснең күзләр өчен бик тә әһәмиятле булуын исбат иткән. Алар тынычландыра һәм уңай йогынты ясый, ди Уэд. Ә сез көләсез тагы. Мин дөрес әйтәм. Димәк, сиңа, Гөлия, Амстердамга барып кайтырга кирәк. Анда ел саен зурлап апельсин һәм лимон көннәре үткәрелә икән. Бәйрәмнең үзәгендә шушы җимешләрнең скульптуралары куела. Ерак киттегез, кызлар, безнең шәһәргә кайтыгыз. Гөлияне беркая да җибәрми торабыз. Чөнки тиздән, егерме өченче февраль, ир-егетләр бәйрәме. Кызлар менә шушы ир-егетләр бәйрәме көнендә туган хатын-кызлар да бар икән. Әле иң шаккаттырганы шул, предприятиедә ир-егетләр эшен башкара. Баш механик булып эшли. Менә монысы вәт, Гөлия.
Менә Илсөя, һәр вакыт шулай эшли, эшли торып, тегә-тегә старасың. Мәктәпне бетерү белән тегүче булып эшлә, эшли башладым. Укуны бетереп, ательеда, элек ательелар бар иде, шунда тектем пәлтәләр, пиджаклар, Аннан соң инде икенче профессиягә киттем. Хәзерге көндә инде Илсия, хәзер менә эшлим э, трамвайный управлениедә ООО электротранспорт, э, э, главный механик булып. Минем вазифама керә бик күп профессияләр, слесарь-ремонтниклар, станоклар ремонтлый торган кешеләр, Э, электриклар, малярлар бар, котельныйда минем кешеләр эшли, җылы бирә, отапливать итә бөтен управлениебызны. Сварщикларым да бар. Э, менә шундый бик кызык эшләрне эшләп ятабыз. Минем кул астымда э, бүгенге көнгә 33 кеше эшли. Бик э, дус эшлибез, бер-беребезне аңлыйбыз. Өйгә кайткач инде дә шушылай иҗат эшенә чумам. Бу минем инде чарланган эш, күлмәкләр, юбкалар, бәләкәй кызларыма, оныкларым бар, аларга күлмәкләр тегеп җибәрәм инде. Шулай иттереп, гаилә бюджетын тулыландырам. Гаиләм минем тату яши, ике балам бар, кыз белән малаем бар, ике оныгым бар, ике кызым бар. Бик матур тукыма алгансыз. Моның белән хәзер нәрсә тегәсез инде? Нәрсә булачак бу сезнең? Менә э, якыннарыма, э, туганнарыма 8 мартка бүләкләр әзерли башладым. Э, бу инде хәзер менә бик кирәкле әйбер булачак инде хатын-кызларга особенно кухняда Савыт саба, куйнар савыт саба тоткычы була инде.
Һәркем менә шулай үзе теләгән әйберне киеп тегә белсә, Рәхәттер ул. Менә минем үземдә мондый талант юк. Без инде яшь вакытында кичләргә, биюләргә җөрергә яратадыр ек. Э, инде яшь булгаштын модный әйберләр киясе киләдер инде. Шунар, шуннан бер бирле үз үзебезгә тегеп инде кызлар белән э, шулай э, хыялланып җөрдек инде. Безнең гаилә дуслар арасында 8 мартта туган ир егетләрне белә идем, ә менә Егерме өченче февральдә туган ханымнарны әле минем очратканым юк иде. Беренчесе сез. Ә ничә яшь була сезгә? Минем инде бу елны юбилей э, елым 50 яшь тула миңа.
Ә ел көннәрен ничек ял итәсез, ничек үткәрәсез? Ел көннәрен инде э, яратабыз тәмне ашарга инде, пешерәбез тәмне әйберләр. Э, киноларга йөрибез. Э, балалар белән, оныклар белән Катокларга да җөрибез. Әллә тамам?
Тамам.
Ни Илсөя сиңа минем бүген мастер-класс шушым. Хатын-кызлар өчен аш бүлмәсендә иң кирәкле эш коралы шушыдыр мөгаен. Әле минем мондыйны күргәнем юк иде. Шәп булган.
Аш бүлмәсенә миңа да менә шундый берәр сөлге кирәк иде. Бик уңайлы икән. Ә эшенә килгәндә аның тимер-томар арасында мин дә казынырга яратам, кызлар. Куллары майланган, чәчләре тузган, каралып беткән чалбарлар кигән Гөлия күз алдына килеп басты. Кызлар, сезгә өч кыздан чакыру кәгазьләре бирергә онытып торам икән. Өч кыздан?
Әйе, алар да өч дус Чулман кызлары. Үзләре театр артистлары, үзләре җырлыйлар, бииләр, спорт белән шөгыльләнәләр, безнең кебек бар эшкә дә өлгер. Әйбәт булды, әйеме? Тә канки да шәп шудык. Формага керә башладым, ике кило томырдым җәмәгать. Кара әле энҗе, карап карап торам да, бу картиналарны кем ясады синең? Ә, Дилүзә, син бит миндә күптән кунакта булганың юк, әйеме? Бу минем әнием чиккән картиналар. Менә бусы минем туган көнгә бүләк итте ул. Ә менә аны теге картина иң беренче булып әнинең чиккән әйбере. Менә шуңа истәлекле. Иң яраткан картинам шушы минем. Ә кызым минем бик атларны ярата, шуның өчен дә Ваниса аңа менә шундый матур атлар чигеп бирде. Мин горурланам. Ошыймы сиңа да? Әйе, бик нык ошый. Бик нык. Әниемнең хобби.
Ул менә бөтен туганнарына, туган көннәргә, юбилейларга менә шундый үзенчәлекле, матур истәлекле картиналар чигә. Ая, чыннан да бигерәк матур картиналар. Кызлар, карагыз әле, ә без концертта нинди костюмнар киябез соң? Шуларны киеп карыйк әле. Дилүзә, әу, безнең чакыру кәгазьләре бөтен авторларга да әзерләнгәнме? Әзерләнгән барысына да. Барысына да. Әйе.
Ә алтын балык кызлары?
Аларга бирелгән инде.

Чөнки менә шушы песиләрем бар минем, алар да розаларны бик яраттылар, бөтен чәчәкләрен, яфракларын ашап бардылар. Кызгандым мин ул мескен розаларны. Шуның өчен менә хәзерге вакытта шушындый тәмсез гөлләр генә үстерәм. Алар тәмле түгел, шуның өчен песиләр аңа кагылмыйлар. Гөлләр үстереп булмады минем өйдә. О! Мәскәү Сабантуенда чыгыш ясадык бит бу костюмнардан, әйеме? Ә менә аның башлыгын кем ясады дисең? Чулпан. Әйе, ул бик ярата безне шундый баш киемнәр ясарга. Һәрбер костюмның безнең әлбәттә я яулык була, я менә шундый түбәтәй үзенчәлекле итеп эшләнгән. Бу инде безнең Чулпанның авторский эше дип әйтергә була.

Хатын-кыз бигрәк ярата инде матур кием кияргә әйе бит? Бигрәк тә менә татар халык милли күлмәкләрен. Әйе бит, кызлар, сез дә яратасызмы? Ә менә мин әйтәм, заманча бер-ике элемент өстәп җибәрсәң шушы күлмәккә, урамга чык та, урамдагы бөтен халыкның күзе синдә генә булачак. Кызлар, күлмәкләрне дә сайладык, билетларны да әзерләдек. Ә хәзер бераз гына ашап алыйк әле. Чыннан да, вокал белән шөгыльләндек, конькида шудык, костюмнар сайладык. Чәй эчергә вакыт. Диетаны онытмыйбыз, кызлар. Бернинди тәмле үшкә юк. Кыяр, помидор, сухари. Кәбестәң бармы соң? Бар, кызлар, үзем тозладым, әйдә киттек.
Салават күпер төсе күренәме күземә? Кояшның як

Исәнмесез кызлар, кунаклар килгән икән, безнең дуслык йортына рәхим итегез. Бу безнең Мари җәмгыяте бүлмәсе. Бу бүлмәдә менә кечкенә генә музей һәм фольклор Мари Сем фольклор ансамбле шушы бүлмәдә иҗат итә. Мари Сем фольклор ансамбле безнең бик күп конкурслар лауреаты, фестивальләрдә катнашалар. Анда яшьләр бик күп йөриләр. Һәм менә шушы борынгы әйберләр арасында, дип әйтим инде, музейда иҗат итү аларга чынлап та бик күңелле. Алар авыллардан үзләренең әби-бабаларыннан калган экспонатлар алып килеп, шушында музейны тулыландыралар. Менә бу бик борынгыдан калган ир-ат киеме. Бик борынгы кием Светлана, аңа 80 еллар тирәсе. Менә бу борынгы станок, авылдан кызлар алып килгәннәр. Бу станокка алар әйтүенчә 100 елдан артык. Халыклар дуслыгы йортында без бик күп балаларны кабул итәбез, балаларга сөйлибез дуслык. турында, һәрбер халыкның культурасы, тарихы белән шушы экспонатлар ярдәмендә таныштырырга тырышабыз. Кызлар, Мордва җәмгыяте бүлмәсен дә күрсәтәсем килә сезгә, рәхим итегез.
Исәнмесез, кызлар! Шумрачи! Менә бу безнең Мордва халкы җәмгыятенең бүлмәсе, музее. Кечкенә генә менә аларның музей экспонатлары шушында урнашкан. Шулай ук борынгы көнкүреш җиһазлары да 100 елдан артык тарихлары бар. Аларны э, Мария Васильевна туган авылыннан Самар өлкәсеннән алып килгән. Күлмәкләрне дә, җиһазларны да. Нәрсә бу?
Ой, шундый матур һәм авыр. Это набедренный убор. Одевали раньше мордовочки. Он весит 8,5 килограмма.

Синнән башка торыр хәлем юк. Борынгы бизәкләр һәркемнең күңелендә генә түгел, чынбарлык тормышта да һәрвакыт шулай саклансын иде.